Mixabin di dîroka necetperestiyê de karîset pir nêzî hev dibin. Neteweyên serdest bi rewşeke hovane têne ser neteweyên bindest, çand, ziman û hêjiyên wan qedexe dikin, ji zanistiyê dûr dikin, hebûna wan inkar dikin û dixine bin bandora windakirinê de. Hebûn û serdestiya xwe dimeşînin û bi rewşeke prîmatîf, Necdperestî, hebûna çand, din, red, inkar û piçûk dikin. Beramberî wan pêlan û davikan, rewşenbîr, pispor, lîkolînler, welatperwerên kurd jî di dêvajoya dîrokê de bi hemî hêz û zexmîya xwe diketin bin xidmeta wêje û kêşedoza xwe de û destgirê dayî nedimane. Bi hezaran pirtûk, rojname û saziyên rewşenbîrî û nivîskaran berhem didan û mînak pirin li seranserî her çar parçeyê Kurdistanê. Em jî wekû nivîskar, rewşenbîr û dilsozê welat û wêjeyê li Rojavayê Kurdistanê hêjayek ku em bêjin di vir de armanca me jî hişkere bû. Hêviya xewna beşek mezin jî ew bû ku sazî yan yekîtiyek serbixwe û azad were damezrandin. Spas boy Xwedê û ke de hijmarek mezin jirnivîskar, rewşenbîr in Rojavayê Kurdistanê dema gavavêtin in pratîk de ji bo yî avêtina van gavan hewceyî bi sêhwanekê hebû. Ji ber ku gelek sazî û dezgehên xebatê ê ziman û çandê dikin hebûn, her kes bi serê xwe kar û bar dikirin. Belkî hin ji wan Têne cem hev. Me got hemû pêkhatiyên çand û zimanê kurdî dikarin di nav yekîtiyekê de yan jî plaformekê bicivin û gavin pratîk bavêjin. Ji ber vê yekê di destpêkê de bengewazî hat kirin. Paşî civîna avakirina yekîtiyeka profesyonal hate lidarxistin û daxwaza berferehkirina kar hate rojevê û ev jî hate pejirandin. Serok û komîteyeke birêveber Hate hilbijartin, di Kongirê Qamişlo de di sala du hezar û sêzdeh de xebata vê komxebata yekemîn a tora zimanê kurdî û çanda kurdî dikir, Yekîtiya Nivîskarin Kurdistan-Sûriya dihata damezrandin, ji sed û çil û sê nivîskarin navdar ku himbêz dikir wî kongirî, ji wê piştgêriyê didin hebûna zimanê standard di warê çapemenî û di warê perwerdeyiyê de Tê meşandin, xizmeta wêje, nivîskar, dîroka xwe ya şaristanî dikin ku bêhtirî çil û sê pirtûkên giranbuha hatin çapkirin. Ne bi tenê yê endamên xwe lê belê yê nivîskarin ji derveyî Yekîtiya Nivîskarin Kurdistan-Sûriya jî hin ji wa, ji Bakur, û Başûr û hin ji wan ji Rojhilatê Kurdistanê bûn û hê jî ew kar berdewam e. Nebe tenê wilo, Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya dikarîbû tevî dijwarî û imkanan pînosa nivîskaran bi du zimanan kurdî û erebî bisixurîne û têxê di xidmeta wêjeya kurdî de di rêya çapkirina kovara Pînosa Azad Ku hijmar gihiştiye bêtirî heştan. Kovara Pînosa Azad kovareke werzeyî ye guhdan bi çand û ramana dike. Di heman çarçoveyê de Yekîtiya Nivîskarin Kurdistan-Sûriya dikarîbû bi sedan simînar, Şevbûyerkên rewşenbîrî û çalakiyên meydanî wekû beşdarî di pêşîngehên pirtûkan de bike, li Qamişlo yan li derveyî Rojavayê Kurdistanê, tebenî û beşdarî di merasîmê xakspartina kesatiyên navdar li Rojavayê Kurdistanê û şandina brûskan. Her wiha Yekîtiya Nivîskarin Kurdistan Sûriya wekû sêwan û stûneke sereke beşdar bû di hemî hilkeft û bûneyên niştîmanî û netewî de, Û hilgirê xem, êş û azar in milet û projeya miletê xwe bû. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyeyê bi xêrhatina we hemiyan dikin di vê şîna xemgîn de ya ku îro koça dawî ya ku hilbestvanekî navdar îro jî nav me koç kiriye. Her wiha bi dehan daxuyanî û nerazîbûn sebaretî dagirkerina xaka Kurdistanê ji aliyê hêzên tundrewî ve yê girêdayî artêşa Tirkiye ve hatine belavkirin, hilwest û nerazîbûna xwe diyar dikir ji wan binpêkirinan çi li Efrînê û çi li Serêkaniyê û çi li Girê Spî.
We biryara xwe da. Ez bêm referandum êdî lazim niye.
Herwiha Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya piştgêrî referanduma Herêma Kurdistanê bû û destxweşî û hêviya serkeftinê ji projeya Cenabê Serok Mesûd Barzanî re diyar dikir.
Vê salê xelata me ya salane me radestî nivîskar û romannivîsa kurd bêwar Brahîm
Û ji ber ku wêjeya kurd a nûjen li rêgeha xwe digeriya, me ev lêgerîn bi salane xelat û rêzgirtin ji yek navdarên wêjeya kurd re diyar dikir. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya dikarîbû xelatên salane diyarî çend kesên musteheq û li gorî şert û merc û pîvanên wêjeyî bike, wekû helbestvan Ehmedê Şêx Saleh, Ferhadê Ecmo, Dîldarê Aştî, Mirwan Berekat, Beha Şêxo, Bîwar Ibrahîm û hin kesên din yên navdar. Û ji ber ku baweriya me bi ezmûn û serpêhatiyên sazî û tecrûbeyên kurdistanî û pirraniya deq û têkesên wêjeyî ve hebû, ev nerxandin hate radeyeke rast. Û ji ber ku wêjevanên kurd ji bo yînivîsandinê di demeke zêrîn de ne, Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya bi hemî hêz û imkanan ve têkilî yekîtî û saziyên li Herêma Kurdistanê kir û dihate pêşwazîkirin û cih girtin ji aliyê Wizareta Rewşenbîrî û nexasim hevdîtin pêşwaziya Cenabê Serok Mesûd Barzanî ji Şanda Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya ku di du hezar û şazdehan de Di wê hevdîtinê de Serok Mesûd Barzanî di derbarî çawaniya karpêkirina li gel û pêşhatiyên nû û parastina gel û nivîskarin Kurd li Sûriyeyê û wêjeyiya rênmayî û şîretên pêwîst ji bo îşandeyê axivî. Her wiha endamên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya bi zelalî hilwesta xwe diyar dikirin li ser mîdya civakî, rewşenbîrî û malperên elektronî û ekranên kurdî û erebî.

Di vê mebestê de me seredana Kurdistanê kir bû em şaxên xwe li bajarên Kurdistana Başûr li Kurdistanê damezrînin. Dê Kurd rica bikin wek piştgiriyekê yê ji nivîskarê.
Pirtûk bi tevahî dikeve xizmeta projeyê netewî Kurdî ku miletê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hemû hêmanên dewletê netewî li xwe digire û hêjayê ku ev milet biryara xwe Biryara çarenivîsa xwe bi xwe bide. Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya di dihê meha pêncan du hezar û hevdehan de û ji ber hewcedariya kêşedoza qonaxê bi yekîtî û yekrêziyê destpêşxeriyek li ser PYD û ANKS her du beşên sereke di pirsgirêkê de û partiyên ji derveyî her du sêwanan di tevgera siyasî de li Rojavayê Kurdistanê pêşkêş kir.

Di ber veguhestina rastiyê û belavkirinê de bûyeran jiyana bûyeran de jiyana xwe ji dest dan û bûne pakrewanên rojnamegeriya kurdî mîna pakrewan Hozan, Helîm Ebûzêd, Şîfa Kurdî û ji bilî wan e herwiha Ehmed Sadu û Keder Xelef. û hejmarek jî hatiye binçavkirin mîna Emîn Hamid û Ferhat Hemo ku ta roja îro çarenivîsa wî ne diyar e. Ev ji bil yên ku hatine bidûrxistin yanî sergom kirin. Û ji ber şer û pevçûn in ku rû didan li ser axa welat, Nixasim piştî pêvxistina şoreşa Sûrî ku hin ji welatiyan bê çar dibûn ku li pêla penaberiyê siwar bibin. Helbet roşenbîr, nivîskar jî ne bêbehr bûn ji wê tehlayê û ji ber pêwîstiya qonaxê ku bêhtirî bîst û yek endamî dikarîbû di roja şemiyê sê yê nîsana du hezar û bîst û yekan de yekemîn konfrasê xwe Li Ewropayê di rêya online re li dar bêxin. Konfras bi beşdariya hemû endam û nûneratiyê hate li dar xistin. Tê de endamên nû ji Nivîskar û Nûneratiya Ewropa ya Yekîtiya Nivîskarin Kurdistan-Sûriya hatin hilbijartin. Di dawiya wî konfrasî de Çend biryarên giring hatin bidestxistin. Her wiha di çarçoveya çalakî û destpêşxerî û beşdariyan de Nûneratiya Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriye li Ewropa di mawêya salekê de hejmarek mezin ji têkilî bi komele û partiyên siyasî yên Kurdistanî û çiyên Ewropî re pêk anîn. Her wiha wê nûneratiya li Ewropa dikarîbû di gelek çalakî û hilkeftan de beşdar bibê. Ew jî tê wateya nûneratiyê bi giringî di nav ravenda kurdî de li Ewropa ji boy parastina ziman û pêşxistina wêjeya kurdî.